Tutan ahcun kan Lai pei champion Mang Ceu Lian le Naka pei champion Venuzo Du Ho an i peih lainak kong kha tlawmpal te ka vun chim ta lai. News hi kan rak hmuh bantukin Lai pei champion Mang Ceu Lian le Venuzo Du Ho Naka champion cu a ra laimi July nithum ah khin an i pai lai ti a si. CYO North America nih an tawlrelmi pei a si i hi pei ah hin kan Lai paṭhawng dang nih Venuzaw-du ho hi an tlai lai lo, kan Lai champion le Naka champion bak kha direct in an i pai colh lai ti a si. I Nakaland News lei nih an chim ning ahcun Venuzaw-du ho le a coach kha atu a ra laimi ni kul le ni kua ah khin an chuak lai i Chicago an phan lai i ni hnih thum ah aa pai colh lai ti a si. Cun Nagaland News le ṭhiamṭhiam nih an langhter ning ahcun CYO North America paih dih hin July ni sarih le ni riat ah Rung Lian Ceu le Biak Hmun Sang kan lai paṭhawng he paihnak caanṭha a ngei lai tiah khan an ṭial i hi kong he pehtlai in kan Lai Patrawng Biak Hmun sang kha keimah nih ka va chawnh i anih zong nih kan i pai kho tiah khan a chim ve. Asinatein zeitikdah an i paih lai timi kha cu fiang tein a chim rih lo i hi kong he pehtlai in update a um ah khan cun rak chim ṭhan khawh kaa zuam te lai i tutan ah hin an i peih lainak pinah

Hika i kan hmuhmi hi Kezesillopino cu a si i a ṭhawng bak mi sinah kaa paih ahcun champion a si pengmi a si anih zong hi kan vun zoh hna lai. An thau ngai nain kan rak chim tawn bang an ṭhawng taktaknak ah pawl khi a ngan zong an ngan, an tha zong a tam. Okay.

Okay, tlawmpal te vun chim ta ning an i peih hlan ah hin naka peih hi a hmun ah ka zoh ve cang i naka peih bantukin discipline a ngeimi peih hi ka hmu rih hna lo kanmah lai peih hrimhrim ah hin annih cu an i peih hlan ah sikan ngei te bakin discipline ngei te bakin an rak chuak i an tai an i som refree zong sikan an ngei tuk professional tuk bakin an chawl Ring chung an luh hlan tiang rifri nih ṭha tein an zoh hna. Ring chung an vun luh zongah rifri nih an tlangtlak colh hna ti khan discipline ngei-te bakin an cawl i a felfai tuk hringhran an i peih khi zoh zong a nuam, cun aa paimi zong nih nuam an ti tiah keimah nih cun ka hmuh i kan lai peih zong kha a ṭha lo ka tinak kha si lo, naka peih a ṭhatnak kha ka vun chim ta si. Okay, kan zoh colh hna lai. An tai an i som. Mah khin an taisawm pawl khi an i check lai a fek maw fek lo ti pawl kha a fek ti si i chunglei ah an vun lut. Venezuela du ho hi a taksa khi a ṭha taktak. A taksa um ning khi thau tuk zong si lo, thahri ngei phun bak khi a si. The last learning rugby is when quarter-final match. Members of Doha, please raise your hand.
An i peihnak hmun hi Dimapur a si. Dimapur cu Nagaland i a ummi khuapi pakhat a si. Blue hi kan chim bantukin champion a si i nikum Biak Hmun Sang le Uk Lian Thang Van Ceu Hmung te an va kal zong ah khan champion a si. King of the Ring ah champion a si. And this is it. Here was the final that we have been waiting for. We have blocked Cun annih hi live telecast an tuah ah khin commentator ṭha tein an ngei. Professional te bakin UFC i commentator an ngeih bantuk khin commentator an ngei. Tu zong hi a fiang lo nawn te khin ka theih khawh commentator nih khin ahodah an si, zei bantuk dah an si ti khi vun chim pah lengmangnak caan khi an ngei. Mah khakha TV i a zohtu le live i a rak zohtu ca pawl ah khan a nuam ngai.

ṭhawng veve bak. Ok. Venezuela nih dawh taktak in a teng. Kan vun zoh rih lai. Replay se tu hi. Tikhin vangkhen bakin a cawi i a vun nam chih, a vun thlak le khin a vun nam chih i Kezisehlaw khi aa kham kho ti lo, Venizeaho nih a tengh. lak ṭhan an lak ṭhan. A ngah lo. Pong zahnih le sawmnga tal veve cu an si ṭheo lai tiah ka ruah i an ri lai ning khi annih pahnih vuni cawi khi cu a har bak ko lai. Vuni zawi khi ṭhawng bak. An i thlu kho lo. An mipi pawl hrim au hrimhrim khi phundang te sinak ah pei hi an au ning khi hlan lio Zeitin ka ti hnga? Hlanlio mi pawl au ding hna khi a lo pa khatlei ahcun mate khan tha an i peknak seh anmah miphun tining te kha si. Okay, an i ngerh len nain an i ngerh kho lo. Okay, pakhat te kan chim ta hna la. Atu ah khin refree khi zo u law a thil hruk eih pawl khi professional te bakin an cawlcang ti khi a fiang. Rifri khi nan zoh lai i a bawngbi le a angki khi zoh u, mah khikhi rifri pawl nih an i hruk tawnmi bawngbi le angki si cun a ban ah khin wristband pahnih ai khimh lai i a sen le a blue in a si lai. Red le blue an ti tikah khan sullam ngei tein aa khimhmi a si. Aa paimi zong khi red le blue an si. Cun teinak an hmuh tikah khan red nih teinak a hmuh ahcun a ban a sen aa khimhnak lei khi a thlir. Cun blue nih teinak a hmuh ahcun a ban blue lei pang khi a thlir ti khan professional tein sullam ngei te khan an cawl. Cun khika i refree pin ah khin a sir ah a kil ah khin rifri pathum an um rih. Cu rifri pathum hna cu biakhiahnak a tuah khawh lo ah khan a va hal tawn hna i rifri pathum pawl nih khan biakhiahnak an tuah. Sullam ngei te khan an cawlcang dih i kannih kan lai pei khi hi zawn te ahcun kan chambau deuhmi khi a lo i Okay, kan zo rih hna la mah kong kha cu hnu deuh ah kan chim ṭhan te la a herh ahcun. An thlan a chuak tuk rua.
Stay people.

Cawi ṭhan an i cawi. A ngah lo, teng kho lo. Venezuela hi a mak ngai ka ruahnak leng bakin a ṭhawngtu tan aa pei hi. Ni kum thonghnih le kul hnih ah khan cun blue lei pang nih khin ke zisulopi nu nih khin fawi tein a rak tei. Ok, an i teng kho lo. Mah kha cu rel lo si, rel lo. A lai ah rak ra ṭhan u law ti rel lo si.

an aupa lengmangmi khi an i tlerhnak si rua ka ti annih khi naka pei khi au bakin an au ok caan a dih caan a dih ahcun ṭangkop khan an kal annih cu an pei a rau lo minute thum maw si minute hnih hrawng lawng te kha si ka pal lo ah khan cun mah chung i an i teng khawh lo ah khan cun ṭangkop in an kal
News Isakdai le Haikubei. Cun ṭangkop an i peih ning khi kannih Lai pei he aa khat maw khat lo ka hung fiang deuh lo. Annih ṭangkop ah khin cun an kepi khi an kepi le an kepi bak khi an tonghter hna. Atu kan hmuh bantuk khin refree nih khin an ke lei khi a zoh i an ke lei khi a tonghter hna. Cun an tlang he khan a sengter hna. Fek tein a tlaihter hna i kan vun zoh lai. An aumi cu nan i chuak ve hnga dik maw? Ke cu phundang te si ka ti kan i chuak pah cu. Okay, okay. Oh. Gezisilo nih a tei ve. Balance a thlau. Okay, balance a vun thlau e tu ah khan Venezuela du ho kha a peng ve. Voi khat ve ve si. Na ka pei le lai pei hi chu za a songkua a khat. A foi nak chun ani tek ning zong khi a tam deuh chu lai pei ani tek ning khi se ko. We should both have reported third and the deciding bound. Injury time of two minutes. Lai pei bantuk te si kan ti cang kha voi hnih bak i teng ve hau voi khat ve ve ni teng tu i voi an kor than lai deciding bout ti se tu i teinak hmu mi hi champion a si cang lai Atutan an i peihnak hi NWA Naga Wrestling Championship ti si. Cucu kum fatin an tuah tawnmi a si i hihi Naga pei ahcun a ngan bikmi a si tiah ruah a si. NWA champion and mentor of the coach of Peso Seliu. Aw tunai i a vun langmi kha Gazisolo coach a si tu ah khan commentator nih khan a vun chim i e ani kha NWA Naka Wrestling Championship Naka Wrestling Association championship ah champion a si tawnmi si annih khi an i peihning kha professional bantuk te khin an kal kan ti chung kha coach zong tha te nan ngei club zong tha te nan ngei Sullam ngeite bakin an cin. Cun Wrestling Association kan timi Naga Wrestling Association kan timi kha an ngei i anmah tangah khan an i pai dih. Anmah theipinak khan an i pai dih. Cucu a ṭhat tuknak a si. An refree pawl zong khi NWA nih recognition an pekmi Anih hi cu a thiam, anih hi cu a za bak an timi lawngte khi an si. A huammi paoh le a a theipah ve ko timi kha an fial hna lo. Ṭha tein training an tuah. Okay, kan zoh hna lai. An tha ṭha bak. Cun an i ralring tuk an peih khi. Annih cu. heh tiah an duh paoh khin an i la lo. Duhsah te khin an i ngiar an nih cu. an lung a sau ngai tinak a si.

Kezussulopenu khi a hmun ah ka hmuh i a ngan taktak, biakinn sang he khan an dir ṭi i biakinn sangnak hmanh khan a ngan deuh. Kan laipa ṭhawng biakinn sang khi a ngan bak ve ko, kan laipa ahcun sinain mahnak hmanh khin a ngan deuh i nain hiti kan zohnak ah Venezuela he hin an i tia bak ko ee. An bombam pawl zong khi an tung belte ah khan cun Venezuela a niam deuh lai nain Venezuela hi a ngan bak tinak si.

Voikhat veve ni tei cang. Kui teinak a hmumi hi champion a si cang lai. Naka paih tuanbia ah hin ka theih ning ahcun Venizo tluk i a thiammi an um lo ti a si. Okay, okay, okay. Oh! Aa dawh taktak. Venizo nih a nger i tank record a tial ti si. Zoh vun zoh u, a ṭhawn ning khi. A thiam zong a thiam bak, patling pasal mah tlukpi khi vun tengh khawh ko cu ti. A tha zong ṭha taktak tinak si.
I Kezi Solopino khi a kum a no deuh mi si. For the third time at the Andalusia Open Championships. Narado dang Venzo Dau, Chasang last from Kenzo Village has for the Open MW Championship. The champion Venzo Dau, the first runner-up Maka khasi Venezuela du ho a peihnak cu nan rak hmu bantukin ṭih a nung taktak, a tha zong ṭha taktak, a taksa zong a ṭha fawn. Kan Laipa pawl lakah hin cun a ngan deuh ko tiah keimah nih ka hmuh. Online i kan rak hmuhnak khan cun naka lei khi a ngan an ngan deuh tiah khan keimah nih cun ka hmuh hna i kan chim bantukin kan Lai Peih Champion Mang Ceu Lian he an i pai lai i Mang Ceu Lian aa peihnak video kha next video ah kan rak zoh ṭhan te hna lai i cun Rung Lian Ceu he an i peihnak video zong kha rak zoh chih ṭhan te khawh kan i zuam te lai i annih pahnih hi i pai hna seh law zei bantuk in dah chance an ngeih timi kha tlawmpal te vun peh ta ning law kan chim tawn bantukin naka pei cu lai pei he 90% aa khatmi a si cun naka pei an i tengh ning a tam deuh khi lai pei an i tengh ning bak a si tikah lai pei i an i pei ahcun kan lai paṭhawng nih an tei hna lai kan ti tawnmi khi vei ruah awk ngaingai a um zeicahtiah pei cu pumrua le thazaang nih a kenmi a si skills lawng zong khi a si lo i an tha nih a tei tuk ah khan cun lai peih zong khan an chei kho lo kho men cucaah tutan ah hin Venezuela nih hin chance ṭha tuk a ngei. Zeicah kan ti ahcun kan Lai paṭhawng dang hohmanh kha a tlai hna lai lo. Direct bakin mangceu lian kha a tlaih colh lai. Cu tikah a tha zong a ba lai lo, thahrim bakin mangceu lian he an i pai lai. Cu tikah Venuzawn i vanṭhat ah khan a tei khawh. I tutan an i paih ahhin direct bakin Venuzawn i kan Lai champion direct in a vun paih tikah pakhat te a um khomi cu hei tei sual sehlaw kan lai pei hi naka pawl nih a niam tuk in an hmu sual hnga maw timi te khi keimah nih ka ruat tu ah hin venuzo du ho nih chance tha tuk a ngei kan ti chang kha cun a tei zong a tei kho a tei zong a tei lo kho men sinain benabia hei tei sual sehlaw uh, chin kan tei hna ti a si ko la naka pawl nih cun cucaah vei atu an i paih ning te hi cu tlawmpal te a fair deuh rua lo ka ti. Kan Lai paṭhawng zong kha Rung Lian Ceu le Biak Hmun Sang champion zong kha Naka ah an kal i an champion kha direct in an paihter bak hna lo kha mu kan hmuh bantukin anmah phunglam te bakin a hramthawk te bakin an i pai i tikhan an kal an kal i an i pai ve ko. Ticun an champion pawl he a herh ahcun semi final quarter final ti bantuk ah khan an i tong ko. Mah khakha paih Naga lei i an kalpi ning a si i kannih lei atu CYO North America i an tuah ning kha a ṭha lo tuk ka tinak si loin Naga pawl champion-nak chance kha a sang tuk in kan pek hna. Direct bak in champion le champion kha kan tonter hna tikah Mang Ceu Lian nih a tei lo sual citcet ahcun aa chinmi kan tei dih hna ti zong kha an ti khawh. Naga pawl nih an i lunghmuih tuk kho ti kha keimah ruahnak a si. Cun, asinain Naka lei i an ṭialmi ka hmuh ning ah July ni sarih le niriat ah paṭhawng dang pawl he an i tlai lai ti kha ka hmuh i tutan ah hin Rung Lian Ceu he i pai ṭhan hna sehlaw ti khi keimah saduhthah a si. Rung Lian Ceu nih Naka len ah a rak tei lo. Tutan hi revenge caan a si. Tutan ah hin lai paih te bak in an i pai lai. Naka an i paih lio ah khan Rung Lian Ceu nih khel khat a tei, Venezuela nih khel hnih in a tei. tutan ah hin vun i phomh ṭhan hna sehlaw a vun i tlai ṭhan hna sehlaw ti bak khi keimah saduhthah a si i kha vial kha si rih seh hi pei kongkau ah hin update a um ah khan cun vun in thanh khawh ṭhan hna ka zuam te lai ka video a hram thok in a dongh tiang na ka zoh caah ka lawm zangfah tein ka video hi thazaang na pek ahcun ka youtube channel te kha subscribe rak ka tu piak ve tiah kan som thank you bye bye